Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou. Kawuono arwaki e chenro. Wach maduong' adwaro wuoye kawuono wacho ni teko mar weche mabeyo. Weche mabeyo ni kod teko, to mano ema wadwaro ni wapuonjre kawuono. Weche wuok e dhowa e kinde ka kinde, e dakika ka dakika wawacho weche. Adwaro wuoyo kuom the power of good words, nikech weche mwawacho nyalo kelonwa rach, weche ma wawacho nyalo kelonwa ngima maber. Wadwaro somo Muma e ngeche prariyo gabich matindo apar gachiel. Muma wacho kama, Wach mowachi maber e kinde mowinjore chalo gi gimoro maber molos gi dhahabu moket ei adita mochwe gi fedha. Wach mowach e kinde maber, wach Inyalo wacho tiwache en wach maber tiwache e kinde marach. Muma wacho kama, wach mowach maber nyaka iwache mana e kinde maber. Muma pime koda, Muma wacho kama, no ochal kod gimoro maber. Asomo e Muma moro, Muma moro wacho ni ochal kod machungwa it is like beautiful oranges mobedo arranged mawe akia kisedhi e ute moko eh, e ute mineno ni eh, ot olos maber ineno ka machungwa kata olembe oket maber kendo okangi maber e mesa moro kanyo ineno ka odno kendo kidonje odno to mlima moro maki kod olembego nikech chiemo oketgi oketgi e adita moro mana e but mesa mar chiemo kanyo kata e, opang olosgi maber e, e, e, e, e kabat moro kanyo ineno ka ibet gi gombo nikech olos maber muma wacho ni wach mowach e sa maber. Ochal kod machungwa kata ochal kod olemo molos maber moket e adita mar fedha, a silver plate. That is how a beautiful word or a wise word or a powerful word or a good word. Mano emomiyo weche mwawacho nyaka gibed weche mabeyo. Wach mowach maber. Muma wacho ni weche miwacho nyalo miyo nyingi ting' malo, nyalo miyo iyud tich kata ikos tich. Weche miwacho nyalo miyo ibed kama kom momiyi imiyi kom man kod heshima kokamano timiyi idhi bet kama kama ji obet e chien e chien matend kocha nikech onge ni weche miwachoga ok gin weche mabeyo. Wach miwacho nyalo miyo ibed e mesa kama ber, to kendo wach miwacho nyalo miyo goyi kod kite nikech ok ing'eyo wacho weche mabeyo e sa mopogore. Muma wacho ni wach mowach maber ochal kod machungwa moket e adita mar fedha. Muma wacho ni e ngeche apar gachiel kare apar gochiel mowacho dhako malo, dhako malong'o yudo luor to dhako ma kite rach yudo wich kuot mana nikech weche mowacho. Dhako malong'o oyudo luor, oyudo luor e chiro, oyudo luor e, e, e, e, e, e kanisa kata kama ji orome oyudo luor kamoro amora modhiye to dhako ma ok ong'eyo weche mowacho muma wacho en gima oyudo en mana wich kuot muma wacho ni dhako malong'o oyudo luor to dhako ma, ma kite rach en oyudo mana wich kuot inyalo ketho keny ni dhako Inyalo ketho kenyni dichwo, inyalo ketho dala, inyalo ketho chiro, inyalo ketho kamoro amora ma intie kata gima iseloso, inyalo ketho ohala, inyalo ketho relationship ma intie mana kaluwore kod weche miwacho. Be ing'iyo weche miwacho kapod ogiwuok e dhogi? Nikech kisewacho wach, wachno ok bi duogo. Nitie osiepna moro nobiro iro wacho nan jaode onyise kamae kamae kamae. Kadhi oto jaode wacho ni e a wacho to koro ng'wonna. Bang' onyise ni a a duok wach ma iwacho cha ni ok iwacho. Ing'e ni wach kosewuok e dhogi tek ahinya mondo iduoke mo obed ni ok iwache. Mano emomiyo gima wanyalo timo En ng'iyo maber ka wach pok ok owuok e dhowa. Wabed jogo ma wang'iyo weche mawuok e dhowa mondo weche mawuok e dhowa gibed weche mabeyo. Muma wacho ni Farao nene oyudo Joseph mawod Joseph mawod Jakobo noyudo uh, ngima kendo noyudo kom mar telo kendo ne nobet prime minister e piny mak margi mana nikech weche ma nowacho. Be inyalo wacho inyalo bet kod weche miwacho? Wach miwacho nyalo miyi tich. Nowacho ni Farao ni Farao gik milekogo nitie weche madwa nyisi to kamano e kaka biro bet. nikech weche miwacho nyalo miyi tich, weche miwacho nyalo goli e tich, weche miwacho nyalo miyi keth keny, weche miwacho nyalo miyo kendi, weche miwacho inyalo riembi e dala, weche miwacho inyalo kawi kendo moheri kinde ka kinde. Wach miwacho nyaka ing'i, weche mwawacho nyaka ing'i. Wach maber mane Daniel owacho ne nomiyo ne nomiyo sirkande adek nene dware. Daniel was a, a civil servant but ne otiyo with three presidents, three heads of state nikech nene ong'eyo weche mowacho to en nene ikawe kod sirikande te. My dear friend, inyalo survive kaluwore kod weche miwacho. Ok oyudo ni uchumi rach, ok obet ni kata mana giwacho nang'o. Inyalo survive kendo inyalo bet, inyalo thrive kata obedo ni weche richo ka ji ong'eyo ni in ng'ano mawacho weche mabeyo. Nitie dhako moro mahero, mahero, mahero ngimane ahinya. En nene ka Daudi eh, nene dwaro tieko chwore to nene odhi ir Daudi kendo nene okwayo Daudi. Abigail nokwayo Daudi, Abigail nokwayo Daudi mo owuoyo gi Daudi e yo mayo. Daudi nene dwaro tieke kod ngimane te, ne odwaro tieko Abigail gi chwore kod nyithinde kod joge te. To Abigail nobiro ir Daudi ma Abigail ogo chonge piny. Abigail ochako wacho weche mabeyo kuom joge. Abigail nokwayo ng'wono. Donge ngima mar Abigail ne Nyasaye oreso? Ma kata ka ne chwore, donge Abigail bang'e Nyasaye noreso ma norito? Abigail ne nobedo chikingi Chi Kingi neno obedo queen nikech weche mowacho. Mama, weche miwacho nyalo reso ngimani. Wabed jogo mang'iyo weche mwawacho e ngimawa. Nyasaye mondo konyu kendo Nyasaye mondo gwedhwa ka wadhi mbele kendo ka wawinjo wende mamit ma Nyasaye gwedhowago. Erokamano.